Hello hello chi bei leh vek uleh ka lo kir leh ta hei ka fapa hi mu a ka tawng ring vak ngam lo ka tawng hi zawi mai thei min lo hrethiam ula vawiinah chuanin room hi ka ti fel ve thung dawn a nih chu maw a lo bal sa kha chu thaw hran a nia khaw hnawn vang hian a lo hmuar zual a nih chu maw Chhosi len te kha a bal lai te kha a lo hmuar vek a bang a kan thil dah te hi ka la thlap vek ang a chuanin ka phiat fai vek dawn a nih chu chuan chumi hnua kan hrilei ang a video tha tak tak. Rawn tih chhuah ka tum a, tunah ri chuan raipuar te ka la ni ri a, thla leh mai a nau nei tur ka nih vangin tunah tut tut hi chuan thil hi a tih vut vut thei lo a ni chu maw, nge a lo chauh ve bawk nen mutthah dam te hi ka duh ve thin a, mahse tunah pawh hian mutthah dam mai mai chu duh mah ila in hi a nawk em a nakin a nau nei hunah e kan buai dawn a rim te kha hei a lo hre tlan palh kha a hlauhawm a, chuvangin tun tuna ka theih chin chin ang hi lo tih hram ka tum a, ka video hi tawp tlem min lo thlir sak leh anga like leh comment share kha min lo tih sak. veleh hrang ula ka lawm viau vang hei in hmuh ang hianin hnawk turu buru em em a mizo hi chu enge kan chin than aniang chu ka ti mai a perek phei banga khaia khai dul hi kan hrat em em a heihi chu mitin in kan china rinawm a ka thil lak thlak ho hi alo bal lutuk a tifai ngai loh tih hriat lutuk in maw a chhan chu chhuat phiah leh tiang ringawt hi a nih vangin hei hi inchhung han hawl tak tak hi chuanin rin ai hianin alo bal duh reuh reuh-- tuk a rul te lo awm palh ka hlau lutuk a fimkhur tawkin dim te in ka la thla a puan lum laiah te hianin fanghmeh te hian bu hi in lo khuar duh reuh lutuk a hei heng lai te hi rul emaw fanghmeh remaw khan lo awm ka hlau a dim theng berin ka la thla a hei rin ang ngei ngei chuanin an lo awm ta ni chu hei steel almirah leh bang inkarah hianin no nei tur khan in lo in bawr khawm a nih chu maw puan parah khanin a awm kha ka ring mah zawk a mahse kha a hnungah khanin a lo awm hlauh a puanah kha chuan awmse chu eee kan khaw lo vek ang. Hei ka taksa te khan a kai a tho si len chhungah te khan a then khan lo vak hman a. In cycle ah coal rem chan loh lai a nia in van nei hle mai nei hleuh te chuan in hian thi chiang dawn tak em. khu a var lai khuh an no te a nia maw an an la ke lo an la nei thar hlim lai chauh a niang rap thlak lutuk khuh lai a bag a lang lo chin stil a almera leh bang karah phei chuan in hei turu tak a ni turu phiah pawh phiah khawm tha theih lo lo vak darh hman zel hei a lang thei chin hnuna khut a hnuaiah khuan a karah khuan khu an awm teuh ang. A va buaithlak ve hnathawh tui lai ang ka ti ang kha lo ni leh si a engtin nge kan tih ang buaithlak e helai a bang lampang kha chu ka ti lo mai anga drawer chung vel kha ka ti phawt ang a a lai kha chu hrang in ni dang ah ka ti leh mai dawn e fang hmer kha insecure ka hlum phiat kha ngai phawt a maw chu chutiang a nih loh chuan in a ngaihna a awm lo reng reng engmah kha tih sawn chu ni lo a rawn chhuak ang a maw thawmhnaw karah te an lut ang a. a hran pahin in buai tel lo khuah ang tih a awm a in seke leh hi kawl reng kan ngai kan ni chu kan inah hian in ram hnuai a awm tih kan ni bawk si a maw kha chu hran in dangah kan ti anga mahni kha kan hawl mai dawn nia mahse chumi ma chuan hei ka fapa hi a lo har a thil ta hlan ei phawt ta nge rin ai tak khan ni kha a lo sa tha phian a ka fapa thil ei tur ka chhuan chhungin thawmhnaw la ro chiang loh ho hi khan zar leh zuai zuai phawt anga. Nangni in fate kha eng nge chhun lamah hian in in pek ve thin aw tih hi ka ngaihtuah thin a kei hi chu pek tur hi ka hrelo khawpa chau hi a duh em em a hma kha chuan kan siam deuh tluk tluk a a hne ve deuh tawh a hei tunah hi chuan in chhang te hi kan pe dawn thin a duh tlat thin lo a uai uai hi ka chhum sak a ti hian in a ei leh duh hle a mahse hrisel lo ve em bawk sia an pek lutuk hi. Ka duh lo a mahse a ei ve theih kha ni miau bawk sia. Enge chhun lamah hianin siam sak ila tha ang tih te kha min lo hrilh ve ula. Khua chu hei na chin ah kha puan ka phu zo chauh a, a dur leh khuih khuih tawh mai.

Ni dangah hi chuanin darkar thum vel dawn hi a mu thin a ka han mutpui hi chuan duh chen chen hi a mu thin a tialhnah ka han thawh a. Kan mutpui loh hlek khi chuanin a mu rei lo thei lutuk darkar khat vel chauh hi a mu thin a pang ta em em a mu pawh ni si lo hianin a harh vang lutuk khi a lo harh thin a mu rei thin lo a duh ang e hei tunah pawh hian chawhnu dar a khat dar hnih dawnah a nih chu ka tan ve thei chauh a chawhma lamah khan fanghmeirin min tih buai avangin chawhma pum kha chu thawk loh ang kha ka nia hei chawhnu ah khan han bei ve tan dawn chauh chu nia tuan that chu ngai viau vang ni khatah tih zawh vek kha ka duh bawk sia. sitting room ceiling vel ka haw lai khanin a harsa daih a chep reuh lutuk a maw hei ka chetna lai hi hmu thiam em chep reuh lutuk helai parcel ka kilh beh hi victor a tet laia banga in to loh nana ka tia ka kilh beh khan nia tunah a lian tawh hetah kum kan sawn daih bawk nen kan phawn daih ang e. helai parcel khan phawk tak tak mai kha chu khawi lam atanga bawlh hlawh rawn lut nge tih pawh a hriat loh a maka maka tam hei a rawn chhuak a ka phiat khuh ro pui sia ka fapa lai hi hei rawn enrawlh leh tawh a kawm kilkar han hawl tak tak hi chuan in hei turu tha-- Tha ka nia, room lehlam atang kan insawn hma khanin ka tifai vek a, hre fai vek a, khami bakah chuan ka la tifai leh ta lo hrim hrim kha nia chuanin tunah hianin ka tifai leh dawn chauh chu nia. Turu khawp ang le, kha te ringawt va ti khan kan chau chhe mai dawn lawm le, kan thu hah dam lawk ang e. Rei thu man ka ni lo khua in min nghak dawn si lo a tlai erawng bual in min man leh bawk dawn a chuvang in an ti leh puat puat ang i a han chet tui tak tak hi chuan in hnathawh hi a nuam ka ti tawh kha dar zate kha en na chang ka lo hre lo a kan pa kha a lo haw a ti rawh tih pawh ngai lo khan erawng kha mah te khan a lo in bawl ve sek sek a chaw te kha a lo chhum vek a fel ve riau a ni buai lai pawh hian in maw ni hi chu awm lo ang tih hi nia ka hlauh thin. Hawi hum chung lam khi chu khe ka ban pha tawh lo lawt ur ur kha in phal bawk si lo va khi a chung lampang khi chu nakin ah kan pa in a peih leh peih lo a ni tawh mai hei tifai leh tifai lo inkar han hla chi-- zia rap thlak zia hi. Hetia darthlalang ka no lai hian a pa alo haw a, a fapa nen an lo in awm char char a, eirong te lo bawl a maw. Darli darnga chho vel a nih tawh vangin tho si te hi tam duh lutuk a, hei kan in chutiang ang hi ni mai ta hei ram hnuai ah kan cheng a maw. Chuvangin tukverh hi hawn rei lutuk kha chi lo va, hei tho si te rawn lut a, chuvangin hetia ka tih zawh hi chuanin bang vel kha chu ka ban phak chin chin kha ka ti a, chung lampang chu nakin ah kan paina peih leh peih lo ni tawh mai.

fawk mai a ni mahse bar hi chu e a lo tangkai emmm mai keini ta ngat phei hi chuan in nau kawl te kan ni bawk sia maw bar hi awm lo se chu eee an in chhar zing ngawt ang tih vel a ni chu lo ah ruk ruh lak ah hian in kan him a maw khua hi a lum bawk sia tukverh hawng hauh te hian in kan mu thin a maw keini phei chu tangkai lutt.

Awle hei ka tih fai chin hi chu a fai khawp mai a mahse lai reh theih loh hi a kai eng nge hmuar nge eng nge ka van hrelo ve. hei chu ti hian lo awm phawt leh se chuanin hei hnuai lai hi ka la ti lova a hnuai hi kan ti leng a hei tifai leh tifai lo inthlau zia hi maw fai duh bawk sia nuam raps hawii khi chung lampang khi khi te u khi ka nawh fai loh lai khi ni zet thlak lutuk a bal a a hnuai khi fai leh hial sia heng lo awm phawt leh se ni kinah kan paina peih chuan a hru dawn nia. awle tuna tan chuan ka tih zawng kha a lo ni leh ta phawt ta a ka video tawp thleng min lo thlir sak leh a ka lawm em em a like leh comment share kha min lo tih sak ve leh theuh ang a next video ah ka inhmu leh theuh dawn nia bye u.